Arıtır, qırımtatar tiline tercime etken Seyran Üseinov.

Yorğanım qaçtı menden, çarşafım da şay etti, yastığım pencereden sekriklip tez ketti. Çıraqnı alam desem, kirdi soba içine, kitapqa yaqın kelsem, zıptı kravat tübüne. Çay içeyim dep kelsem qursaqlı samovarğa, ateşten kibi sersem, o da qaçtı azbarğa. Vay Allam! Bu nasıl şey? Ne ola etrafımda? Qarıştı qaldı er şey, fırıl-fırıl aylana. Mına uça ütüler, çızmalar, köbeteler, qanat cayğan keñ quşaq, kel beri oña qoşaq. Er şey aylana mında, şeytan toyu avada. Bu yerde bir umıvalnik şart çıqa keñ odadan, Özü topal, qıyış, qalın, başın sallay Allahtan. Vay, ne kirli üstüñ-başıñ, sensiñ domuz balası, yuvulmağan betiñ-közüñ barmı seniñ kibisi? Boyunıñı masqaralıq kirli lekeler basqan, qoluñ kirli, onı körip zuv babam ştanıñ qaçqan. Qaçqan, qaçqan, taşlap qaçqan, senden qaçıp qurtulğan. Saba olsa, bet-köz yuva sıçan, papiy, mışıqlar, çıq suvınen talet ala örümçekler, qoñuzlar. Bet yuvmağan tek sen qaldıñ, eliñ-ayağıñ kirli, bu adetni qaydan aldıñ körmegenimden berli? Ay-ay-ay! dey umıvalnik. Namık etken arıtır. Adiy degil o, naçalnik, liflerge de komandir. Ayağımnen yerge ursam, umıvalnikler kelir, gür sesimnen emir etsem, askerlerim tizilir, avuldarlar, uvuldarlar, qoparırlar tapırtı, Sabunlap turıp yuvarlar, fayda etmez bayvıldı. Baqır tasnı daññ ura, qara barz dep qıçıra. Şu añ bir talay fırçı şamata etip çıqtı, erifni sarıp alalar, oqalaylar ve aytalar, Ocaqçını yuvacamız, yuvacamız, yuvacamız, onı temiz yapacamız, yapacamız, yapacamız! Şu yerde sabun kele, aman suvnı köpürte, basa-basu sabunlay, bala ter-temiz olğay. Lifte sanki quturdı, zornen qaçıp qurtuldım, baqsam, soqaq keçitten çapa menim peşimden. Tavriçeskiy bağınıñ qorasından sıçradım, lâkin kene de lifniñ tişlerine oğradım. Ne de yahşı rastkeliş! Timsah kele qarşıma. O, Totoşa ve Kokoşa kelgen mında çastıma. Lifni quş dep o qapa, çoq tüşünmeyip yuta. Vay, soñ bir açuvlandı, ğırıldadı, ayağın yerge urıp tapırdadı. Qayt ket, tez tap eviñni, dey, yuv betini, elinni, dey, ya da seni men tutarım, bir ande taptap qoyarım. Soqaq boyu timsahtan qorqıp qaçam, evge kelip amamda suvnı açam, sabun alıp elime sabunlanam, em acayip sıcaq suvğa quvanam. Ter-temiz olıp çıqtım, ştanım qaytqan, tez taptım. Kelgen bekley kübete, aşasa, dep zor ete. Buterbrod de yüre-yüre doğru ağzıma kire. Defterlernen kitap rafta, bu ne qadar yahşı şey! Esap ile grammatika ortada oyun töşey. Mına ulu umıvalnik, namı ketken arıtır, Adide gülü naçalnik, liflerge de komandir. Oynap-oynap maña kele, şap öpe de, dey böyle,
Ana endi seni sevem, maqtasam da yeri bar, Temizlerni, ebet, er kes begenir ve emsi ipar. Er kün, er kün saba olsa, episi bet-köz yuvar. Seniñ betiñ kirli qalsa, ayıp olur ayıplar. Ebet, ebet, kirlilerge ayıp olur ayıplar. Tiş pastası, sabun, taraq, biznen yaz ve qış olsun. Üst-başnı da temiz tutmaq bizlerde adet olsun. Ufaq tasta, legendemi, amamdamı, özendemi, suv sepişip oynayıq, yuvayıq, yuvunayıq. Okeanda, deñizlerde, göllerde dost olayıq bizler suvnen er yerde. Yaz künleri suvğa çomıp yaldayıq, temiz, sağlam, küler yüzlü olayıq.